se ka hi vulavula loko hi kumba ka kanyi eka vatsonga swi vula yini swi leswi vulaka swona ku na loko hi ku kanyi vanhu vo tala va nga tsutsumeleke ku nani ke ayi ya kanyi ke hi hleketa byalwa a vukanyi ina hi swona ke mhaku na kanyi na wona kambe wa wa endla wa hi nyika makanyi kambe ke ekarhi wun'wana sweswi hi langutana na kanyi loyi mi vona ku ni yimile tshinyeni la Timhaka ta ku na ni a ndhavuko wa Vatsonga hi langutane na swin'wana swiyilayila swi nga ri kona eka Vatsonga a va swi tiva ku na ni ke loko swi nga fambi kahle nge ku pfula loko yi nga ni hi fanekele hi ha phahla hi ku hi kombela pfula hi hi phahla eka swikwembu swa vona a va phahla vanhu ka va tirhisa ku hayi kanyi hi ko vanhu va nga yi phahlela kona ni loko swin'wana swilo swi nga yimi kahleni ke vana va swi tiva ku na ni ke hi fanekele hi ya endla xo karhi xin'wana na xin'wana ku chela fole hansi ku endlela ku phahla kunani swilo swi famba kahleni i vatsonga lawa kambe ka yi nga heleli kwalaho nakambe hi laha hi vona ku nani nakambe a loko mpfula yi ngani nakambe a ku nga yi ku phahla ntsena a ku handziwa na kelekele leyi vakulukumba ha ku na ni swikoxa vakhegulu ho va nga famba va handza kelekele kelekele yi nga handziwi vanhu vavanuna kambe vavasati ntsena va hombe va nga kula vakhegulu ho va nga yi handza kelekele va rholela mathyaka hinkwawo va hisa kumbe ke ku nga va ke ku endle masirha man'wana a nga pfuleka ke va sasetelisa and then pfula yi va yina hinkwaswo sweswo ke i ndhavuko wa vatsonga leswi va nga yi landzelelaka nani a swin'wana swa swa kona loko switandzhaku swin'wanyana a va swi twa ku nani swi vangeliwa hi swo karhi so a va swi lunghisa

van'wani va lahla swin'wana van'wani eh. van'wani va lahla yini malapi alawaya va yaka hona tin'hwetini va chela kule eh. eh, van'wani va va va va vona ku sweswi ni onhekeliwe masiku a ngo swo fika a susa hoxa hasi a swi siyisa sweswo se pfula yini loko swi kota sweswo E a yini se loko hi kota leswi khale loko hi rholela hi rholela hi rholela hi hisa kun'wana hi kuma xin'wanana xi nga phutseliwa hi teka kwala nsekeni kwala ha xi kuma xi tumbetiwe hi fika fukunyula hi ya hi ya hisa pfula yina
After the clean up, these elderly women move back to their traditional leader's homestead for what they call kulahela and to give feedback. A hut at his home is used

I ni nga se i tilo ku nkarhi wun'wani mpfula yi ta na kahle a ku khetiwa vavasati va hangalaka ni ndhawu ndhawu yaleyo ka vona ya le va tshamaka ka yona va doba nchumu rambo kumbe hi le munghana muceka yo lahliwalahliwa ni tiburuku leti a ti hlakala ku va hoxa kule ni maphepha a va clean hinkwaswo byi ya byi ya hiseriwa enkoveni hi ko byi hiseriwaku kona loko va hetile va ya ka Sabok. Hikuva ya ku va a rhula ndzhwalo u ku hayi hi clean-ile swilo leswiya hi endlile ku landza ka swona ku fane ku swekiwa mabyala manyi or ku landzela leswiya va ya gandzelweni ku ya phahla hi ku hi kombela mpfula.

i to va hi endlile leswi swi nga swona sweswi ha ha va koti vana leswi va endlaka swa ha twisiseki In many Tsonga societies today, families often have their own traditions of kupahla, which means a traditional ritual where they communicate with their ancestors to pay tribute or seek guidance. For instance, before every harvest in the crop field or embarking on a journey, this ritual is done.

Va va fika gandzeleni ku swekiwe mabyalwa va chela va ku hi wena mani u hluphaka n'wana loyi a rilaka laha vito la wena ku kota mina ni cheliwe vito laha hanini mina Mhlabasi va ka va chela fole va endla leswi byin'wana mo ni bukela mina ni n'wa tinyoka.

Hosi, ntumbuluko we wa hina we Xichangana we Xitsonga mu tlakuseta njhani n'wina matshamile mu nga endla kolomu ni vaakatiko? Hi swihi leswi mu endlaku migingiriko mu endlaku i tlakusetaku ntumbuluko wa ka hina kumbe ku ni ku ntumbuluko wa n'wina ku matshamile mu nga endli?
La hina matshamile lawa hi nga endla hina hi coci vanhu ceci hi ci endlaku hina ku a ku tonga ku ku hi endlaku ku na koho ku ku ku loko se ku nchumu co nchumu co co karhi. vanhu lava ni yingisa loko ni ku ni lava swo kani masabuku endlani swo kani na va yingisiwa mina vanhu lava ni yingisa ni vona ngopfu swi swi kahle ngopfu sterek ka phahliwa kona kwele i ndlela leyi mi yi vonaka leyi yo ku phahlelani ka phahliwa kona kwele ende muti na muti yi kona muti yi phahleliwaku dzindza za dzindza ku kona ku phahleliwaku. ku va munhu a nga va nga phahli ku a swi endli hmm. and na u swi vona ku leswi mphahlaku ko swa humelela Traditional practices and beliefs of the Tsonga people in this village are deeply embedded in daily life. The chief took us around a sacred heart where, as a family, they communicate with their ancestors. ya lava a tihosi hinkwato ti nga fa ka hinkwato ti nga yi siya na vahahani na vamhani na maxaka ka hinkwawo lawa ma nga lusa lawa hi ya chela ko kona fole lomu na chela ka chindlwa chechi mi xi vonaka lexi hi chona chindlwa xa vona chechi a chelelaku ka chona fole chona chechi ko mphakathi kolomu laha ku tenge hi tshamile yi endlile a a zero lomu mphakathi lomu ti nge tshamile hinkwenu hi ku anana ka hinkwavo hina ti nga qochamile na ka ti chela fulege ya yena a muti chi yi kona kwalo matilo ku a khipile but a yi kona kwalo phakathi lo muvutiso wa mina hosi tiyindlo to tala ku ni tiyindlo va nge ndumba eh i mu nga yi hlamusela ku indlo leyi i fana ni ndhumba kumbe ku i vito la yona yi wa yini indlo leyi hi mhaka hi koku hi ku mu phahlelaka kona laha kaya hi swi mu hla- mu hlamuselaka eh eh se vito la yona le wa yini ende nakambe yona yi tirha njhani A leyi ni nga ku a ku hundzi hi mhaka ya ku sa ndzumba i nchumu xin'wana xa ku xi teke xi gweteliwe gweteliwe swin'wana swilo swa ku a xi ngheniwi mun'wani munhu manjhe va ha nghena hambi ku etlela ha etlela lomu phakathi lomu
se loko ka mu phahla kahlekahle mi ka mi phahla yini u te ngo phahliwa mikwembu ya le mutini Hi vitaniwe ku suka lomu hi nga kona na hi ngeniwa ka ndichi that's why ku vekiwa ndichi hansi loko ku vekiwe ndichi hansi hi tshunxekile ku nghena phakathi no problem hi rhangeleni
a ni ma vona ku mindichi ya kona hi yona yale eh, mindichi leyi yeyini hi yo ya ku phahlela lava ni bava lava ni mhani leno ka mahanyi ku njhani khe timhaka tekelekele akelekele ya endliwa leno lembe na lembe hi le ku endleni ka le ende la ka biwa vanhu va wisiwaku tinyimba va biwa ngopfu vanhu va wisiwaku tinyimba na va celela amukeleni van'wani va hoxa mabakweni van'wani va teka swivananana va hoxa maghuwini wa swi landza xin'wana ni xin'wana swa va komba vatswatsi va endla leswi swa munhu a wu ya kona va heta va teka va hisa hikusa loko u za za wena u endlile u kaneta vona la va swi vona hikusa ku na la va swi vona ku i ntiyiso hi fika va fika mutini va kala va siya magirara hinkwawo yalawo.

This is a portion of land reserved for the burial of chiefs. While the village is strict about environmental conservation, there is no cutting down of trees here. And there is also a structured and organized space for burial grounds, even for the ordinary people.
a ni ku leyi hi yo ndhawu yi vekiwaka tihosi ya kona ya kha yi vekiwa tihosi u yona phati leyi ku hava un'wana munhu a vekiwaka kona handle ka tihosi leni hansi leni hansi ma ku vona hi nga langutisa kona leni mm. hi ku ku nga ni masimu ya hina mm. then hi ku hi rima kona tshaku kona leni hi ku ku vekiwa ku hina van'wanyana yo kala hi nga hi tihosi hi ta hina hi vekiwa tlhaya site leya boundarini i pato lona lale lo li khataku ku leni ya ku tisimu hi ku hi vekiwa kona and then leni ku ku vekiwa ko tihosi i phanyule phanyule yes.
hi lo vito le ndawu ehe mm. hi lwa phanyu le kona ku vekiwa kwa tihosi kona erehale mm. hi lwa phanyu le vito la yona se ti tihosi tingani ti nga vekiwa lomu ku sukela nkarhi ku nga sangula ndhawu leyi leti ni ti tivaka mina tinharhu ni nga ti vontshaku ku so kwala mara ka leti ni ti tivaka ni tiva tinharhu mm. the burial of the chief is usually kept secret hosi loko yi lova a yi teka kumbe ku 10 days mu ngo so tiva ku hosi yi lovile

loko ni femba hi lona li fembako la phakati ka lona lo to va li vekeliwe swin'wana swilo la mm. ehe ku to va ku yine sweswi ku ne chichovana cheyini chemhisi la phakati mm, mm. hi swo li tirhako leli The Ndau people and the Tsonga people, particularly the Hlengwe clan, those settled in the present day Zimbabwe, have a strong connection. This is also seen during the ritual ceremony. The Ntao spirit is very common in these rituals. Kubuka is a Tsonga term used mainly by the Hlengwe, which means possessed by the spirit. Mundau nemuchangana vaendliwa vanhu van'we hambiloko va huma laha va dyetana vanhu valava loko ku rhanga yena munhu ngoni a huma mahlengwe mandhawu a nga ha humi vachava yini matlhari
However, in spite of the Tsonga people's incredible conservatism, culture proves to be absolutely dynamic and always changing. Some of them today are devout Christian believers. kereke ni sangule ku yi kuma ka ri ni nga tekiwa ka hina niki ni ya vukatini ni kuma mhani n'wi ngikava ya kerekeni ni sangula ku vona ku kereke yi kahle leswi va nga endla Se ni nghena kerekeni kolomu ni kuma vana va mina five ni ye kerekeni. Kereke ya dyondzisa hi ku hanya kahle ni ku tshama ni van'wani ku tshamisaneni kahle kereke yi dyondzisa swilo hinkwaswo yi dyondzisa ku kota ku tshama mutini ni vana hi yo yi nga ni dyondzisa kereke. a ni divaniseli ku nyamutlha ni haleno nyamutlha ni haleno hayi wa ni nga ka ni khoma kona ku ni nga yima kona ni vana va mina ni muti kereke yo ni yisa ku mahlweni ke lihanyo la mina Apostle Jean Regis Duga is the leader of the New Life Church in Chiredzi, which has branches in various centers in the Lower Veld, where he preached for more than three decades. We do not believe uh, that uh, we can speak to the dead.

mina ve tikereke van'wani va va bwa ne vusiku na ku ku bwela tiyiso manji u vona mavabwu endlwini ya yena u nyemuka van'wanyana a tsutsuma vuya ka mina ni fika ni mu lunghiselela swilo swa yena a hola a tlhela a vuya munduku ni mali a ta ku xiwani khesini mara van'wani va yena a nga va bweli eku mina ni yaleniyi